Дзерассӕрӕсугъд. Ӕхсӕртӕг денджызы бын Донбеттырты хӕдзармӕ бафтыд. Хӕдзар та ахӕм хӕдзар уыд, ӕмӕ йӕ къултӕ ӕргъӕу, йӕ бын цъӕхавг, йӕ сӕр сӕуон стъалы. Хӕдзары бадынц авд ӕфсымӕры, сӕ уӕле сӕ дыууӕ хойы ӕмӕ айрӕсугъддӕртӕ, сӕ сӕрыхил сыгъзӕрин ӕвӕрд ивы. Фарно хӕдзары ӕмӕ уӕ райсом хорз, загъта Ӕхсӕртӕг, хӕдзармӕ куы бахызти, уӕд. Хорз дӕ хай уӕд, зӕгъгӕ йын загътой уыдон дӕр ӕмӕ сыстадысты авд ӕфсымӕры ӕмӕ сӕ дыууӕ хойы ӕмӕ ӕрбадын кодтой Ӕхсӕртӕджы. Ӕрбадтысты сӕ хуыддӕг дӕр авд ӕфсымӕры, ӕртӕ йӕ Ӕхсӕртӕгӕн йӕ уӕллаг фарс, цыппарӕй та йӕ дӕллаг фарс. Чысыл куы абадтысты, уӕд ӕфсымӕртӕ бакастысты Ӕхсӕртӕгмӕ ӕмӕ йын загътой: «Дӕ хуызӕн уазӕг нӕм нӕ сӕугӕр кодта, нӕдӕр нӕм сӕугӕр кӕндзӕн. Ӕмӕ дыл бацин кӕнын бӕргӕ хъӕуы, фӕлӕ маст дыл стӕм». «Хуыцау уын маст ма зӕгъӕд, фӕлӕ цӕуыл маст кӕнут?» – бафарста сӕ Ӕхсӕртӕг. Уыдон ын загътой: Ӕртӕхойы нын уыди, ӕмӕ сӕ фыдбылызӕн сахуыр сты Нарты цӕхӕрадонмӕ. Уым иу бӕласыл сыгъзӕрин фӕткъуызадис. Бон-иу арӕгъӕдис, ӕхсӕв та-иу сын ӕй радавта нӕ хо Дзерассӕ ӕхсинӕджы хуызы-иу бацыд афтӕмӕй. Бӕргӕ йын дзырдтам, Нартмӕ фыдуаг фӕсивӕд ис, уыдонӕй арвыл цъиу атӕхын дӕр нӕ уӕнды, ма цу фӕткъуымӕ. Фӕлӕ нӕм нӕ байхъуыста. Нарты Ӕхсар ӕмӕ Ӕхсӕртӕг кӕрӕдзи кӕрдтыл бафтӕнт, ныр уыдон хъахъхъӕдтой фӕткъуыбӕлас ӕмӕ йӕ фӕцӕф кодтой. Уыцы рӕстӕджы уатӕй райхъуысти хъӕрзын. Ӕхсӕртӕг бафарста. Кӕй хъӕрзын у уый? Чи уый, кӕмӕй дын зӕгъӕм, уый у, нӕ хо Дзерассӕ. Ӕмӕ йын ницы хос и? афарста ӕфсымӕрты Ӕхсӕртӕг. Ӕмӕ йын уыдон загътой. Бӕргӕ йын ис хос. Ӕмӕ йын цы хос ис? Йӕ туджы ртӕхтӕ, уыдон сты йӕ хос. Уыдон куы рбамбырд кӕнай ӕмӕ йын сӕ куы бафу кӕнай, уӕд фервӕздзӕн, кӕннод ын фервӕзӕн нал ис. Ӕмӕ йӕ чи сдзӕбӕх кӕна, уымӕн цы хорз ракӕндзыстут? бафарста сӕ Ӕхсӕртӕг. Уыцы лӕгӕнӕй раттиккам нӕ уарзон Хозерӕссӕй, Хуыцау ӕй уымӕн саккаг кодта. Уӕд ӕз дӕн Нарты Уӕрхӕджы фырт Ӕхсӕртӕг. Йӕ туджы ртӕхтӕ мӕнмӕ сты, цӕвгӕдӕрӕй ӕз ныккодтон, дзӕбӕхдӕрӕй ӕз скӕндзынӕн. Цӕут ӕмӕ йӕ ардӕм ракӕнут. Ӕфсымӕрты цӕсгӕмттӕ ныррухс сты. Кӕм ма уыдис кӕрон сӕ цинӕн, ӕмӕ зӕгъынц Ӕхсӕртӕгӕн: «Чызг уӕззау рынчын у, дӕумӕ рацӕуынӕн нӕу, фӕлӕ йӕ мидӕмӕ уатмӕ бахиз». Бацыд лӕппу рынчыны размӕ. Чызг сынтӕджы хуыссы. Йӕ сыгъзӕрин дзыккутӕ зӕхмӕ зӕу-зӕу кӕнынц, йӕ цӕсгомӕй худынц хуртӕ, йӕ дӕллаг хъуырӕй кӕсынц мӕйтӕ. Разылд Ӕхсӕртӕджырдӕм. Уӕд Ӕхсӕртӕг бахудти йӕ мидбылты фырцинӕй ӕмӕ фелвӕста йӕ фӕснахӕй зӕлдаг кӕлмӕрзӕны тыхтӕй чызджы туджы ртӕхтӕ, мӕйыл сӕ бафу кодта. Дзерассӕ рӕсугъд цы уыдис, уымӕй авд ахӕмы хуыздӕр фестади. Фараст боны ӕмӕ фараст ӕхсӕвы чындзӕхсӕв фӕкодтой Ӕхсӕртӕг ӕмӕ Донбеттыры чызгӕн. Арвыл хур ӕмӕ мӕйау фидыдтой иумӕ Дзерассӕ ӕмӕ Ӕхсӕртӕг. Фӕцардысты уым бонтӕ ӕмӕ къуыритӕ, стӕй иу бон ӕрӕнкъард ис Ӕхсӕртӕг, Ӕхсары ӕрӕмысыд, ӕмӕ загъта: Мӕнӕн ам цӕрын нал ӕмбӕлы. Хъуамӕ сагурон ме фсымӕры ӕмӕ фӕцӕуон мӕ хӕдзармӕ. Дзерассӕтӕр бацин кодта. Кӕд дын хӕдзар ис, уӕд цӕуылнӕ цӕуӕм? Махӕн ам бадын нал ӕмбӕлы. Ныллӕууыдысты цӕуыны къахыл. Ӕмӕ курдиат сахат йӕ сӕрыхил айвӕзта Дзерассӕ, ӕмӕ сӕ дыууӕ дӕр фестадысты ӕргъӕвон бӕзджын кӕсӕгтӕ ӕмӕ рараст фурды бынӕй фурды сӕрмӕ. Ӕхсар уӕдмӕ цуан кодта. Сарӕзта фурды былыл тар хъӕды сырддзӕрмттӕй мусонг ӕмӕ ӕнхъӕлмӕ касти йе фсымӕрмӕ. Уӕд иу бон кӕсы, ӕмӕ денджыз урстӕн къахӕссы. Сцин кодта Ӕхсар ме фсымӕр хъӕлдзӕгӕй сӕу, зӕгъгӕ, ӕмӕ йӕхинымӕры афӕнд кодта, цон ӕмӕ цуаны ауайон, кӕд ӕмӕ иста марин йе ссыдмӕ. ӕмӕ ацыдис цуаны. Уыцы рӕстӕджы Нарты Уӕрхӕг тынг маст кӕнын байдыдта, мӕ фырттӕ цы фесты, куы никӕцӕй уал мӕм зынынц, зӕгъгӕ. Бонӕй-бонмӕ йӕ мӕт бадомдта, басаста йын йӕ уӕнгон тых. Уӕд Нарты фӕсивӕдӕн тынг ӕхсызгон уыдис, кӕй никуыцӕйуал зындысты Уӕрхӕджы фырттӕ, уый. Уымӕн ӕмӕ сын Ӕхсар ӕмӕ Ӕхсӕртӕг бар нал лӕвӕрдтой, кодтой сыл тых. Райдыдтой Уӕрхӕджы зӕронд сӕрӕй хъазын Нарты фӕсивӕд, ӕмӕ йӕ скодтой фыдӕнӕн рӕгъаугӕс Нартӕн. Уӕрхӕг дӕр фырмӕстӕй дард фӕтӕры Нарты рӕгъау, ӕмӕ сӕ денджызы бакалы, куы та сӕ фезгъалы къӕдзӕхы рындзӕй. Къорд бонты Уӕрхӕг рӕгъаудонӕй нал цыд Нарты хъӕумӕ, йӕ къахӕй нал хаста йӕ фыртты мӕтӕй. Ӕхсӕртӕг ӕмӕ Дзерассӕ ссыдысты денджызӕй, ӕмӕ денджызы был Ӕхсары мусонг ауыдтой. Бацыдысты йӕм. Ӕхсӕрцуаны мусонг дзӕгъӕл. Дзерассӕ мусонджы дуарӕй куы бакаст, уӕд йӕ цӕсгомы рухсӕй мусонг афтӕ рӕсугъд уыд, ӕмӕ загъта: «Цалынмӕ ацы мусонджы бадынӕй бафсӕдон, уалынмӕ ардыгӕй нӕ ацӕудзынӕн». Ӕхсӕртӕг ӕм дзуры: «Уӕдӕ уал бад ам, ӕз ме фсымӕры рацагурон». Ӕмӕ араст и Ӕхсӕртӕг ӕхсарагурӕг. Уалынмӕ Ӕхсар йӕхӕдӕг ӕрцыди йӕ мусонгмӕ, фӕиппӕрд сты кӕрӕдзийӕ дыууӕ ӕфсымӕры.